hrih lawk zung zung theih loh tur mi zia leh chet dan neih hi mihring hlauhawm powerful tak nihna kawng khat a ni, a ti leh a Robert Greene hian. Mihring chu kan chin than habit hianin min hrilhthui em em a, creature of habit kan ni te pawh an tih thin kha. Hriat chiahna hrilh lawk theih kan nihna tak chuanin inbeihna mualah chuan mi dangten thuneihna min chan khalh ta chiah thin a ni. Hrilh lawk theih loh kan nih thung erawh chuan kan chet lak dan tur ah khanin an buai ang a, ṭan khawhna lam tur hre lovin an chi ai zawk dawn a ni. Leilung dan reng rengah hianin thil thleng phut leh hrilh lawk theih loh hi an hlauhawm a, entir nan lirnghing leh thawng a lei vir te, chhiatna dang te pawh engtika nge rawn thlen dawn tih tak kha kan hre thei lova, engtika nge niang tiin hlauthawngin kan lo nghak deuh tawp mai zel a ni. Chutiang taka hlauhawm chu ni lem lo mah ila, mihring hrilh lawk theih loh te pawh chutiang deuh chu an ni a. Thil siam dang ramsa te chu Pathian duansa ang khanin an awm mai a. chet dan kha thlak thei turin rilru pawh an nei lo va, chuvang tak chuan pelh te pawh kan pel thei a, mihring te chauh hianin kan chet zia thlak thei tura theihna kan nei a, mahse mi tam takin kan hman tangkai chuang lo thung a ni. Tihdan kal hmang pangaia kal kha a awlsam zawk avangin kawng kan zawh chhan sa kha kan zawh kan zawh thin a. Mahse hman atang tawh a chet dan powerful tak an lo kalpui thin erawh chu hriat tir lawkna awm lova mi rin dan ni lova chet thin hi a ni thung a. Hei hi indo na mai ni lo infiamna sport lamah pawh apply thiam chuanin opponent te hmak khalhna leh tlawmna tangkai tak a ni thei ni. Entir nan boxing ah te pawh opponent tur te chu an lo inzir chiang hmasa tlangpui a. Kan chet dan hmasa ang zela attack kan tum chuan invenna tur leh min beihna tur kha an hre hlei hlui dawn a ni. Tih dan thlak thut thin erawh chuanin a bumtu zawk kan ni thei dawn. Mahse hemi law hi apply zin lutuk chi chu a ni lem lo maithei. Unpredictable kan nih lutukna kha min predict theihna lai takah a chang ve leh thei tlat a ni. Tin, kalphung mumal neih loh leh lutuk pawh hi mi rinawm lo leh rintlak loh ang khanin min hmuh phah thei bawk a. A man hun tak hriata mahni inven nana hman keuh zawk tur a ni. Law eighteen a, Do not build fortresses to protect yourself, isolation is dangerous. Inhum nana inkulh lutuk tur a ni lo. Umhran lutukna hi hlauhawm a chang zawk thei. lo hrang hrang kan sawi ta a, a dang pawh la tam a, a lo thenkhat hi chu a inkalh deuh emaw tih mai te pawh awl thei a, mahse chik chian chuanin a ni chuang lo va, a bu te pawh hi mahnia in lo bih ve theih chuan a chiang dawn a, chhevel leh thil dang zawng zawng deuh thawlak atanga hran lutuk hi mahni himna atan a pawi zawk thei a ni. A chhan chu thil thleng mila kan in update ve zel na tur te a dal theiin hriatna ngaihdan thar leh remhriatna hrang hrang remchanna te kan chan phah thei a ni. Law hmasa lama mahni in lak van ve tur ti nen khan inkal deuh reuh angin ngaih thei mah se khata khan midang nena inzawmna chhut chah a inkulh lam kha a sawi lem lo a, hetah pawh hian chu chu tih loh tur a ti reng a ni. Mihring chu a huha va khawsa tura duan social animals kan nihna hianin rual pawl lo lutuka tlat nasat hi kan thatpui lem lo va. Mihring rilru ah hrim hrim tla hrang lutuk mi te hi pawi an khawih dawna an bitum an ni duh a ni. Tunlai mil deuh hlekin lo sawi ta ila. Entirnan veng hmawr lama infal nala awmte chu rawkte an awlsam bik a, lo that phiar pawh ni se midang tana hriat vat kha a har a ni. Ni lo leh zirlai zinga hluar em em, bully an tihte pawh hi tih duhdah bikte pawh hi thian nei lem lo, tla hrang deuh te an ni duh a, chuvang taka mahniin zanreiah te pawh kan tla hrang ngam bar lo va hmeichhia a bikin. Kan nature ah hrim hrim hian a him lo, mahna tang tawhin. Hmanlai phei chuan indo thin an lo ni a, inphiar ruk te inphatsanna a tam em em a ni. Lalpa ber leh lalnu ber te pawh him lutuk an ni chuang lo ve thei, an inkulh lutuk chuan. A hunlai lalropui tak China ram lal hmasa ber Hrin Hri Huang pawh kha a hun lai chuanin tlu chhe rual loh khawp a ropui. A chheh vel Chin ram zawng zawng hneh a China tih hming chawi a sawi khawm thei khawp kha a ni a. A hun tawp lamah erawh chuanin a inkawlh hrang tlat mai nih chu. A lal in hnuai lei chhungah te khanin tuma hmuh lova a chhuah rukna tur te a siam a. Zanah te hian tuman a riahna bik an hriat loh nan aniang chu pindan hrang hrangah te khanin a riak kual thin a ni. a hrui hruai tlem te te chauh khanin a chinchang hria an awm a chung ho pawh chuanin an sawi chhuak a nih vaih chuan thi tura an chung thu rel zel a ni a mihring dang hrim hrim kha hniamhnaih a duh mang tak loh avangin a ruka insiam danglamin a zin chhuak a. a va thi ta nghe nghe a, tu khaw kha in a thi tih pawh an hriat lovin a nupui leh chhungte dawm hlum pawh hlawh lo khanin a va thi ta a ni. An sawi dan phei chuanin a chinchang hretu tlem te te, mihring dang laka in la hrang tura thu rawn tu te ngei khanin an hrai hlum an ti a ni. Chu chu nia rual pawl loh lutuk chuanin titi leng vak pawh kan hre thei lova. power kan neihna tur leh kan chak lakna ber te kan dan tlat chuanin kan chana chhe thei. Chu lo lal dang ve leh thung hi chu a fing khawp thung a. Louis the Fourteenth khanin lal in atan khan hmanlai lal in dang ang khanin sa ve lovin tunah pawh khan a la awm a, Palace of Versailles, France ah khan. Lal pindan leh chenna ber hual kuala hnaih tak vek si a sak a ni a, thil thleng kha lal ber tan pawh a hla lutuk lo vek a nih chu. Amah hualin a hnuaia a thu neih dana zir indawt a indawt te te khanin department hran hran khanin an hual a a pindan kha. A finna tak zawk chu zing tin deuh thaw tih theih khanin a chhungte leh a hnuaia thawkte kha an thuneih dan indawt thla zel khanin a kokhawm a. hmaih awm lovin a tu leh fa te chenin an pungkhawm dul thin a ni. A tute pawh kha a hriain an thu a ngaithla vek a, tu emaw amah phiar ruk tuma interaction pawh kha a harsain a beng kha a thleng ve nghal zel dawn a, lam tanga a siam vek zawk te pawh a tih theih tho ang chu. Chhan chu hmanlai chuanin lal pawh hi an hnuaia mite leh an chhungte ngei pawhin an paih thla fo a, a pumpelh dan kha a lo hre tha riau a ni. Awle tun laiah chuanin lal kan awm tawh lem lova, chutiang lawk kan apply ve a ngai em ni kan ti mai thei. Mahse, midang te kilkawi thin hna lamah entirnan manager te CEO kan tih ang chi te dan khanin a la tangkai reng a. Chutiang lam hna chelh hotu lam te tan khan in isolate lutuk kha a la pawi reng. I hnuai miten eng thu nge an khel tih zawng zawng kha chu an hrilh duh khelh lo mai thei che a, mahse biak pawh ve reng tho tur a ni. Thil inmung leh i tana pawi tur thil thleng pawh kha hre hauh lo khawp a, bik bo lo tur a nih chu. Law nineteen, Know who you're dealing with, do not offend the wrong person. Tunge i hmachhawn hre chiang la, tih thin ur loh tur mi thliar ṭhan thiam a pawimawh. Chak zawk nih inchuhna khawvelah chuan mi chi hnih hrang hlak an awm thei a, thil ngaizam leh ngaidam thei mai chi te leh theihnghilh ve mai mai lova phupa lak tum ran mi khawi zawk hi nge kan hmachhawn? tih kan hriat chiah loh chuan kan tan thil pawi tak kha a thleng ve thei a, mi hrenkhat chu mi kut thlawn tawng thlawn pawh va duh lo chi khan awm ve hrim hrim a, heng ho hi kan tih lung nih loh pal chuan min ti let ve a nih hma chu an hahdam dawn lo reng reng a ni, mi ze hrang hrang nei kan ni a. in ang vek a min dawn sawn kha thil beisei awm loh kha a ni ve hrim hrim a mahni lo in siam rem a a then hma chhawn awm an awm a a then pum pel daih chi te a chan tha zawk chang tura thiam thil pawimawh ta ber chu kan beih awm mi leh mi lo engtia hma chhawn tur nge thliar thiamna hi a ni tia ni. khan daih ruaitu chu khan daih ve ka i hmachhawn lo va, thla tut hluai thlum mawi taka a rilru hneh i tum zawk a nih hlauh chuanin chan kha a tha thei lo hrim hrim dawn. Kan mi hmachhawnte hi keini ai chak lo leh pawimawh lo zawka dah nghal ngawt tur pawh a ni lo va, mi thenkhat hi chuanin phuba leh thungrulhna lam hi muang changin an kalpui thin tih hriat a tha. Zawl an dawh emaw kan tih chhung khanin min beihna tur an lo khawnkhawm kha a ni lek thei a ni. Mi thu rawn emaw pawh kan hnarthla duh a nih pawhin zahawm leh hawihhawm takin kan ti tur a ni a, zah pah lo leh hmuhsit rawng kai ang chi kha chuanin tih loh tur a ni. A chhan chu thil tihsual palh hi chu mihring hianin kan ngaidam thei. Mahse, hmuhsitna erawh chu a har ṭalh, kan chapona hianin a ti hlei thei hlawm lo a ni. Tin, dinhmun hi a ngai reng lova, tuna kan mamawh miah loh pawh hi nakin hunah mamawh hun kan la nei thei a ni. Mi kan zir tian leh teh dawn a hriat reng tur pahnih pawimawh em em chu pakhatna kan rindan kawlsa, instincts, an tih kha awih tlang nghal miah loh tur a ni. A rinthlak loh. Chuai chuanin enthlak leh zirchianna rei tak neia insawh ngheh khanin hma hunah min pui zawk ang. Pahnihna, mi landan hi kan ring tur a ni lo bur bawk. incheina inthuamna lam ni lovin mi ver vet tak te khanin hmaikawr atan ngil neihna an hmang thei. Chutih rualin vo pungna leh tawrut hmel tak te hi a ruka dawi zep tak an ni thei a, an hmaikawr an inhliah khawhna mai mai a lo ni bawk thei a ni. Mi in an nihna ni awm taka min chhawp chhuah sakna zawng kha kan ring tur a ni lo. I beih tur leh beih chi loh hrehrang hle rawh. ni loh chuan a sawhkhawk tur tuar turin inpeih tawp rawh tihna a ni ber he law hi chu. Law ṭawng chi, Do not commit to anyone, thu hnen mahah thu delh kilh neih loh tur, commit tih hi intiam kam tih ringawt chuanin hetah hianin a chiang chiah lo deuhin ka hria a, commit tih chuanin kha mi emaw kha thu tluknaah khanin kan inhlan pum hlum tawh tihna a ni. Ṭan lam neih zung zung loh tur miha tih dan hmang zawk a ni. Chutiang ni lovin tumah rinchhan leh tan lam bik nei loh khan miin an lam tanga hmin tumin min um zawk dawn tina a ni. Nei mai mai theih loh dinhmun sang i chang zawk dawn. Law Twenty hi Part hniha a then leh a, Part One, Do not commit to anyone but be courted by all. Miten an rim, thlem, ni mah la, tu hnenah mah in tu lut pumhlum duh suh. mi hian an ta neih che tih hriatna an neih tawh chuanin an chunga thuneihna i chan der serh chin nei la beisei bo si lovin awm tir thiam la mahse in pe pung hlum suh hei hi inngaihzawnna ah pawh hian a chiang a i neih hma a tih theih zawng zawng kan lo tih lawk sa vek a inneih leh lawk si loh phei chuanin inkarah reserve chin a awm tawh loh chuan hemi inkara min hip tawn tu excitement -- phurna awm kha kan tawng bo vek tawh. A bikin mipa hianin an hmangaih tak an nih loh phei chuanin hmeichhia a an duh ber an hmuh tawh chuan kalsan an hnaih telh telh tawh thin a ni. Hmeichhia chu a petu zawk an nia, mipa erawh chu a latu an ni a, a duh ber a lak tawh chuan khatam a ni tawh mai a. Hmanlai kan pi te, nula te khan hei chu an lo kalpui hneh khawp mai. Tumah bechhe chuang si lo khan, beidawng a siam si lo khanin, lungawi leh beisei nei tur tak si khanin an inleng te an siam vek thiam a. Mahse, nula ngaih mai mai theih lah chu an ni lem lo an ti bawk a. Chu chiah chu ni mai a part one bika sawi hi chu. Pawl leh mihring inlei chinna ah pawh nise awlsam taka inpe nghal zawr nghal duan lo va, min har tak kan ti dawn nge? Nei mai theih lo a kan awm thiam ve khanin kan hlutna kan power kha kan hum ve tlat. Nei har tak chu kan hlut bawk, kan man a to sawt dawn tina nih chu. Part two, Do not commit to anyone, stay above the fray. Fray chu insual buaina tina a ni a. Paul leh Paul emaw mimal pawh an inkar thu buaia intah luh ve loh nan chuanin tumah mah lam kha tan loh mai tur a ni. Chu chu buaina pumpelhna a ni mai. Lam chang an duhin hmin che pawh an lo tum thei a. Tan lam kan nei a kan tih lan phei chuanin a lehlam khan min haw nghal tawp ang. Hmelma insiamna a ni nghal. Chutiang ni lovin tumah mah ah khan commit loh ila, hnial lem lovin eaw liam ve tawp mai ila chutiang tur chu a ni. neutral takin mi buaina na zawng kha lo inhngawng tir a, inhnam hnawih kha a tul lem lo va. Tin, a chak zawk tur leh a ding chang zawk tur kha kan la hriat miau loh chuanin ṭan lam dik zawk tur kha thlan fuh a har ang. Hau te tea kan rilru leh power kha an la peng tur a ni lo va, midang thuneihna kan pe tur a ni lo. Chu chuan Zalen nauh la a keng tel tlat a ni.

fing tak anga inngaihtir mai ni lovin nangmah aia fing zawk anga inngaihtir tur a ni. Chuti a nih chuanin a ni aia chet dan fing zawkin i che ang tih rin ngaihna a hre dawn lo. Mi hi keini aia chung nung zawk kan ngaih chuan sawi nep dan phet te hi kan zawng a nih chu. Entir nan mi hlawhtling deuh te lo hmu ta ila, a nu leh pa ten an support tha alawm. A nu leh pa ten sikul tha a ten dah theih a chuti kha chi kan ti a, remchang a nei tha bik alawm te kan ti a, fing deuh ang a a lan ang hu sawnin a fing lem lo. Mi kha dah hniam phet kha kan tum thin a ni, chu chu mihring mihrinna a kan rilru put hmang tlangpui a nih avangin fing zawk chung nung zawka kan lanna ringawt pawh hi hotu leh sawisiltu insiamna chi khat a ni nghal phawt. Lâwm hmasa berah khânin Never outshine the master ah kan sawi tawh a, he lu ah ve thung chuanin kan bitum te pawh outshine loh tur a ni chu. Chu chu a fawng chelhtu zawk kan nihna tur power a ni. Beitlâk loh khawpa hniam leh mâwl anga kan lanna kha kan himna leh chet min lak tir theitu a ni daih dawn. Mahse, a lutuk kha a awm ve thei a, thil reng rengah a der lutuk chuan loh tur a ni. Mahni tana kawng inkhar ping vek khawp ni lovin, midang fing zawk anga lan tir keuh te kha a ni mai. Ti zawng kha ni leh phawt a hriat zau na. Chawn leh mal vela thisen zam inphiar chuat thin hi varicose vein an ti a, thisen zam chak loh emaw chhia in thisen a kal dan tur ang taka a kal loh khanin a lo pawng vial ta chuat thin a ni. A chhan erawh a hrang hrang a awm thei a, video min en sak tute chunga ka lawm a, tha in tih zawng te nih chuan min lo like zak ve ang e maw tichuanin lehpek ah ka intawng leh theuh dawn nia.